Bungriatna, Jim an lawng a la. Jim a chu a han inngaihtuah vang vang a, a lawng leng leh Hispaniola chu tuipui fawn hlup hlup chuan zan khuain a len kual vel niin a hria a. Mahse, thliar kar atang chuan an lo tawlh sawn hla lova, thliar kar hmar lam panin an lo tawlh mek zawk a ni. Jim chuan thliar kar lam chu a han hawi leh a, A mawi em avangin a lunglentlak a ti kher mai. A va mawi teh reng em? Sawtliar kar mawi em em ah sawn thisen chhuahna nasa tak a thleng mek tih hi tunge e awih theih ang? tiin a ngaihtuah a. Hispaniola lam chu a hawi leh a, lawng chu tuipui phone in a len kual vel mai mai niin a hria a. Muangchanga a inher kual ruai ruai avangin khalhtu pawh an awm lo niin a lang. Khawnge a vengtu pahnih te kha an awm tak ang ti a ngaihtuah neuh neuh chungin Jim chuan lawngleng karna chu a ban a, lawng ban lawng pan chuan a lawngleng te tak te chu a kar tan ta a ni. Tuipui chu a phone nasat deuh avangin lawngleng kar chu a harsa em em a. Tuipui chuan Lawngleng chu naupangin inkhualte lemna bungrua ang mai hian a len kawi vel a. Jim a nunna hlu tak chu ama kutah a awm a, Lawngleng te tak te chu hma lam panin a kar zel a. Jim, ṭang rawh, ṭang fan fan la, i hlawhtling dawn alawm. Vawikhat chauh chu theihtawp han chhuah leh ta che, tiin a infuih sauh sauh a. A ril a ṭam em em a, a kut lah chu Lawngleng a karnaah chuan a kham em em tawh bawk si. Mahse, duhthlan tur dang a nei lo va, eng pawh lo thleng dawn se, lawng thleng ngei tur chuan a rilru a siam nghet ta a ni. Lawng a thlen dawn hnaih chuan a lawn chhoh dan turah a buai rilru hle. Tunah chuan tuipui chu a fawn nasa tawh hle a. Hi Spaniala banga lawn chhoh chu thil theih loh hul hual niin a lang. Lawng a thlen dawn hnaih chuan, Lalpa, min tanpui rawh, tiin a ṭawng ṭai leh a. A kalna pangngai lova lawng a inher hret. Avang chuan a inring sauh sauh a, lawng inher ruau ruau chu a hnaih tak em avangin a lang lian em em a. Veilam a han hawi chuan lawng banga hrui lo uai thla hi a hmu a, chu hrui chu lawng puan zar thlunna hrui zinga pakhat a ni a, khawi laiah emaw a chah avangin lawng bangah chuan a uai thla a ni. Jim chuan damkhawchhuahna kawngkhat chiah a nei tih a hre nghal a, Hrui chu a va man fuh loh chuan tuipuia a tla anga a tan chuan a tawpna a ni tawh ang. Jim chuan lawngleng chu hi spaniala hnaih theih ang berah a kar a, chutah hrui lo uai thla chu man tumin hma zawngin a zuang ta vak a, beiseihna pawh a neih mang tawh loh hnuah a kutzungṭang chuan hrui chu vuan fuhin a hria a. A theihna zawng zawng sawm khawmin a hum a, nghet takin vuan mah se hrui chu a zuanna lamah a inthen avangin lawng bangah chuan a in tauh bur a, a in tauhna lai chu na a ti kher mai. Aia tiin a au tuar a, mahse hrui chu a vuan tlat tho va, hi Spaniala in lawngleng a su lai en turin a hawi thla a, lawngleng chu a keh darh vek a, tuipuiah chuan a keh them chu a lang nghal nuai nuai a, chutah chunglam a hawi chho a, Hruia chuan a inpawt chho ta a, lawng chhuatah a bawk lut thlawp a, a inpawh chhohnaah a ban chu a na vut vut a, a taksa pawh lawng banga a intauh avang khan a na em em bawk a, a ril a ṭam tu em avangin a pumpui chu a ri rawih rawih bawk a, a dang ro lutuk pawh chu hreawm tak a ni. Hun engemaw chen che lovin a han mu vang vang a, a hahdam deuh hlek hnu chuan. a han inbeng kang a, a han hawi kual a, tumah hmuh tur an awm lo. Khawiah nge vengtu pahnih kha an awm tak ang le tiin a ngaihtuah a, fimkhur takin a tho chhuak chham chham a, thawm dim takin cabin lam a pan a, cabin ah pawh chuan tumah an awm lo. Lawng hi an chhuahsan vek tawh a nih dawn hi a tih rilruk lai chuan cabin hnung lama Lawng chhuata ke lo lawr hi a va hmu a, buang changin a pan hnai hret hret a. Vengtu pahnih te chu lawngah chuan an lo la awm chiang khawp mai. Israel Hands chu ke bin nghengin a lo thu a, suah hmang pakhat zawk chu a bulah chuan a let reng bawk a. An thawmhnaw leh an tlukna chhuatah chuan thisen a kai nasa hle a ni. Ke bina khawnvar pawh chu a lo la eng teng teng a, suah hmang pahnih te chu an insualnaah khan an intihlum ta ve ve niin a lang. Suam hmang pahnih te kalsan tum a, a han inher lai tak chuan rum ri a hre ta tlat mai le. A han hawi let chuan a han hawi let chuan Israel Hands chu a lo che ṭuah ṭuah a, tui taka mu ang mai hian a ṭawng vai nuah nuah a. Jim chuan Israel Hands a kut che chu a hmuh a, Pakhat zawk a dam a nih hi a ti rilru a, lawngchhawng hnuaia mamawh chhek khawlna pindanah chuan hmanhmawh takin a lut thlah a, biscuit a hmuh hmasak ber chu a ei bawrh bawrh a, tuizema tui chu a in nghal bawk a. Brandy um khat kengin lawngchhuatah chuan a kir leh ta a. Pu Hien chhar teh gym a ka nia tiin suam hmang hliam tuar chu a bia a. Israel Hens chu a rawn meng tial tial a, harsa ti takin gym chu a han en a. Gym a maw, i ni lovang ka mu mang a ni ang tiin hriat harsa tak tham deuh tuak hian a rawn tawng chhuak a. Ni e, Pu Hens i mu mang a ni lova, gym a ka ni. Brandy hi in la i tha mai ang. Israel Hens chuan kut khawr hlawk hlawkin brandy chu a la a, tam tawk a han in hnuah a bulah chuan a hum ta hram a, Vala, engtin nge lawngah hian i lo luh theih? tiin chau takin a zawt a. Jim chuan a malpuiah hliam na tak a tuar tih a hmuh a, zan lama thisen tam tak a hlauh a ni tih a hre ta bawk a ni. Kei chu min ngaihtuah suh pu Hans, nangmah kha in ngaihtuah rawh, i malpui kha a hliamna hle a ni. Ka thian O'Briana hi a lawm le, tih pahin Hans chuan suam hmang pakhat let reng chu a kawk a, a cho chhuah a ni a, a chan tawk ka pe a nih hi, a ti leh a. A nih leh tunah hian engtia awm nge i tum? I thih thlengin i thu reng dawn nge lawng hi hmun hima dah turin min tanpui dawn? Israel Hands chu a ngawi ta vang vang a, Jim chuan suam hmang van duai tak chu a inngaihtuah nasa hle tih a hmu thei a ni. Jim chuan a mit ah a han en vang vang phawt a, chutah fiah fek fawk in a tawng chhuak ta a. Ngun takin ka thusawi hi lo ngaithla teh, tunah hian thihna kawp khawp Hliamna tak i tuar a, ka tanpui loh che chuan i thi ngei ngei dawn a, ka tan hlutna i neih loh chuan ka tanpuina chhan tur che pakhat mah ka hre lo. I tanpuina tel lo chuan lawng hi thliar kar lamah ka khalh thei lo tih ka hria a, chuvangin min tanpui la, i dam khaw chhuah theih nan ka tanpui ve ang che. Ka thusawi chu i hrethiam em? Israel Hands chu a bu nghauh a, chumi rual chuan a malpui hliam lai chu khawiin a rum a. Jim chu mamawh chhekhawlna pindanah chuan a kal leh a, puan them a lak chu kengin a let leh a, suam hmang chu a pe a. Suam hmang pain a malpui a tuam mawlh mawlh lai chuan Jim chu a hawi kual vel a. Lawng puan zar ngul ah chuan lawng suam hmang ho flag dum in zar a hmu a, lu ruh rem lem Lu ruh lem in ziak chu thli thaw chuan a chhem phe hlap hlap a ni. Hens a hnenah chuan Squire chuan khi thil khi a duh lo ngawt ang le, he lawng hi a ta a ni a, lawng puanzar ngulah hian Union Jack, United Kingdom flag bak chu tar a duh miah lo vang a ti a. Rang takin a put thla a, tuipuiah chuan a paih ta daih a. Israel Hens chu biskit leh brandy a pek belh a, rei lo te chhungin suam hmang chu a lo harh hmel ta hle a. Jim-a hnenah chuan thliar kar hmar tawp zawn tuipui kam thleng tura kawng tha ber leh lawng khalh dan chu a zirtir tan ta a ni. Ngaithla tehvala, tui phone na San hun leh tui phone hniam hun a awm a, i hre tawh ngai em? Hria e, Pu Hens, tui phone chungchang chu ka hre lutuk alawm. Chuti a nih chuan hei hi kan ruahmanna a ni. Thliar kar hnaih thei ang berah lawng hi kan khalh thleng ang a, tui phone san hun kan nghak ang. Tui phone a san ve leh thliar kar hnaihah kan khalh lut ang a, a thei anga hnaiah hun kan tum dawn a ni. Tuifawn chu a reh laiin theih tawpin lawng tawlhsawn tur kan veng dawn nia, i hrethiam em? Aw ka pu ka hrethiam e tiin Jim chuan a pawmpui tih lantir nan a kut zungpui a lo hmuh a. Jim chuan Israel Hands chu a hlau ru hle a. Suam hmang chu a chet theih loh avang leh a thutna ngaia a thut reng avangin hlau lovin a che vel ngam chauh a ni. Lawnga thuneitu a ni erawh chu a lawm ru hle a. Tuipui kama a hun theih phei chuan a thianten thliar kar an chhuahsan theihna tura tanpuitu a ni thei dawn a ni. Tuipui kam an thlen dawn hnaih chuan rim chu a hlim tawh kher mai. Mahse, Israel Hens chu a lo chak ve telh telh a, a ban chu a hman theih leh theih loh a lo en chhin vel a. Jim chu a man beh theih dawn leh dawn loh a lo chhut ru neuh neuh a, a ruih loh nan Brandy pawh chu a in tam duh tawh lo. Duh tak Jim, he Brandy hi a chak lutuk deuh a ni, zutlam thla leh la, wine min zuk lak sak ta che, a ti a. Jim chu a ah bik lo. Suam hmang chuan eng emaw tak tih a tum tih a hre nghal a, a hmelah erawh chuan a rinhlelhna chu a ti lang duh miah lo va, Wine maw i duh teh reng mai? A sen nge i duh a var? a han ti a. Israel Hands chuan a rilru thup nan a taksa a han ti che hrut a. A sen emaw a var emaw pawh rawn la la a pawi lo, a tha vek mai, a ti a. Teh reng mai ka pu tih pahin Jim chu lawng chhawng hnuai luhna kawngkhar mamawh chhekhawlna pindan pawh tu lam panin a kal ta nghal a. lawngchawng hnuai lam a pan ngei tih ti chiang turin ring takin a pe a na, a thlenhthlak ve leh a pheikhawk a phelh a, chhuat lamah chuan fimkhur takin a kal chho leh a, lawngchhuat zawn atang chuan suam hmang pa che vel chu a bih thla ta a ni. Israel Hands chu harsa ti takin a ding chhuak a, a thutna atanga hla vak lova hrui hrual awmna lam chu a pan a, hrui awmna a thlen chuan hrui chuan a inpawt sawn leh a, Chem te sei tak thisen roin a bual sen nuau chu a la a, hmanhmawh takin a kawr chhungah chuan a thuk ru a, a awmna ngaiah chuan a let leh a, che sawn lo ang takin a thu leh a, mahse Jim chuan a lo hmu vek si. Lawngchhawng hnuaiah chuan rang takin a chhuk thla leh a, a pheikhawk phelh kha a bun a, hmanhmawh takin wine um chu a la a, lawng chhuatah chuan a kir leh ta a ni. Suahmang hnenah chuan wine um chu a pe a, ram leh brandy tam tak zingah wine um zawn a ngai a lawm le a han ti a, Thian duh tak ka lawm e, tih pahin Israel chuan um chu a haw nga tlem te a in a, hei chu a tha khawp mai, ka nuam sawng sawng e a ti a. A dik ka ring pu Hans, I kawr chhunga chem te i thuh ruk avang khan i nuam sawng sawng ang. Mahse, min bum dawn miah lo va, i chem te khan min that dawn lo, a ti ta siah siah mai a. Jim chuan Israel Hanson ral thuam a nei tih a hria a. A malpui hliam chu na viau mah se harsa ti takin a chesawn thei tawh tih a hmu bawk a, fimkhur thei ang bera a chet a ngai tihna a ni. Vawikhat pawh a chet sual zeuh chuan Israel Hanson rang tak leh rap thlak takin a that ngei dawn a ni. Tuipui kam lam a han hawi chuan lawng chu a lo hnaih tawh hle a, tunah chuan tuifawn pawh a rawn sang ta a, lawng chu tuipui kam hnaihah an khalh lut thei ta. Lawng lam ringawt a lo ngaihtuah avangin Israel hian sanchem te sei keng chunga hnunglam atanga a lo pan hnai hriau hriau chu a lo hmu miah lo va. Thawmhnaw in note ri hi a hria a, a han leh hawi chuan Israel hian san chem te keng chunga a lo pan lai chu a hmu ta a ni. Jim chuan hlauhna nei miah lovin a pistol pai chu a phawi a, Pu Hens phat satna hian i thlarau rethei tak hi a chhuahsan ngai miah lo a nih hi i sual man chu i hmu dawn alawm. a lo ti a. A pistol chu ngun takin a han tin a, a cheng chu a hmet per ta. Pistol chu puak loin a ri kauh a, eng pawimah a thlen lo, a zen a huh a, a tlawlh a ni. Suahmang chu a nui huah huah a, Min kah i duh a, min thah i duh maw? Israel Hands hi hneh thei i inring a maw? Khawilai naupang sual mah hian min kap hlum lo ange, a ti a. Chutia tawng zuah zuah pah chuan Jim chu a pan hnai zel a, Tunah chuan Israela chan chu a tha ta hle mai. Dream chu thah tumin an veh mek a, a dinhmun hlauhawmzia chu a hrechiang em em a ni. Israela chuan a man loh nan sir zawngin a pe tek zauh a, suam hmang chu a malpui hliam avangin a kal chak thei lo va, a hliam avang chauhin dream chu a dam hram hram a ni. Lawngah chuan zawhte leh sazu in um ang maiin an in um kual a, Israel Hanson a beih apiang chuan Jim chu a dam chhuak hram hram zel a, Chemte chuan vawihnih vel a taksa a thai fuh a, thisen a rawn hnam ṭiam ṭiam a. Ramhuaite chi lo kal hnai teh, he infiamna hi kan ti tawp teh ang tiin Israel chu a au tuar tuar a. Jim chuan huaisen tak hian, A awlsam lo viau ang chu dan bawhchhe pa, chutim maiin ka bansan dawn lo tiin a au let a. Chumi hun lai chuan Hispania la chuan tuipui kam a thleng a, kil khatah chuan sawi takin a inhung a, tuifawn sang chu a reh a, lawng chu thliar karah a inhung ta a, sawi taka lawng a inhun avang chuan Jim leh Israel chu ding thei lovin an tlu ve ve a, lawng chhuat awn takah chuan an tawlh a, Jim chuan lawngpuan zar ngul pakhat chu a vuana nghet takin a chelh ta tlat a. Israela erawh chu a van nei ve lo va, lawngchhuat tawp thlengin a tawlh thla a, thaw deuh hlawp hlawpin a mu zawi ta reng a. Israela thahsuam hmang ruang pawh chu lawngchhuatah chuan a tawlh ve a, tuipuiah chuan a tla ri bur a. Jim chu rang takin a tho va, rang taka a chet a ngai a ni. Lawngpuan zar ngul lian ber chu a pan a, a nunna chhan him tumin a lawn chho nghal a, chumi lai chuan Israel pawh a lo harh ve tawh a. Lawngpuan zar ngul lian ber chu a rawn pan ve nghal chat a. Jim chuan thing kaw kalh lai a thleng chho va, chutah chuan thuthmun a rem ta a, hmanhmawh takin a kekawr ip te a, a silai zian pai. Chu Apistola chuan a thun ta a ni. Vanneih thlak takin a silai zen pai chu a huh lo hlauh a. A thun zawh meuh chuan Israela chuan lawng ngul chan ve zet chu a rawn thleng chho tawh a. Pu Hens, min han en teh. Ka thil ken hian i lu kha i taksa atangin a thlawhsawn dawr thei asin. En chin i duh em? tiin huaisen takin a lo au a. Israel Hens chuan. A lawn chho zel a, Jim a kut a, pistol chu a hmu chiang ta. Tun tum chu thil awm dan a inthlak tih a hria a, Jim a chan a tha zawk tih pawh a hre chiang viau a ni. Enteh Jim, keini pahnih hi in bei lo teh ang, min kap lo la in remsiam zawk ang. In remsiam i duh maw? Pistol hi keng lo ila chu in remsiam i duh ka ring miah lo. Jim chuan a chan a tha zawk tih a hre chiang a, hlauhna pakhat mah a nei tawh lo. I sawi ang, a piang ka zawm e. Israel Hands a aw chu a nem tawh khawp mai. Lawn belh tawh lovin a ding a, Jim a chu chiang em em hian a melh run a. Jim inkap lo teh ang a ti leh a. Vawi leh khatah Israel a kut chu rang em emin a phe vuai a. Jim a ko ki ah chuan Chemte chu a chum bur a chum bur chawt a. Chem teh chuan Jim a chu lawngpuan zal ngula chuan a kilh bet chawt mai a ni. Jim a pawh a awm mai mai bik lo. Israel-a'n a vih rual che in pistol a hmet puak ve nghal a, Israel chu a au au tuar tuar chung in lawngpuan zal ngul atang chuan a tla thla a, tuipui ah chuan a tla ri bur a, au zui tur a awm ta lo. Jim chuan a tumna lai ah tak a kap fuh a, suan hmang nunna chu a tawp ta a ni. Israel Hams chu lawng puanzar ngul lian ber chanve vel din rem lo lai taka a awm avangin a tum dan takin a che thei lo va, Jim chu a van nei hle. A koki a chemte bur vu phawi tuma theihtawp chhuah pahin, Pu Israel Hams, mangtha le i sual man chu i hmu ta a nih hi, a ti a. Jim chuan a koki a chemte bur chu harsa ti takin a phawi a, lawng chhuatah chuan a chhuk thla a, A hliam a han en chian chuan Chemte chu a lo lut thuk lutuk lo va, thawmhnaw them in a hliam chu a tuam ta a, lawng leh a chheh vel chu a han en fiah a, hlawhtling takin thliar kar a thlen ta tih a ngaihtuah chhuah chuan a lawm hle. Lawng lawng chu suam hmang ho kutah a awm tawh lo va, Jim-a leh a thiante tan hnehna ropui tak a ni. Squire leh Doctor Livesey chu an lawm ngawt ang tiin Jim chuan a ngaihtuah a.